Ndo livhuwa vhukuma, zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. U sa vha hone ha tsireledzo ya zwiḽiwa ndi thaidzo khulwane kha vhunzhi ha zwipiḓa zwa ḽifhasi, nga maanḓa Afrika, hune vhathu vha paḓaho milioni dza maḓana mavhili vha vha khomboni ya nḓala. Zwino vhasedzulusi u bva Mohammed VI Polytechnic University kha ḽa Morocco na Yunivesithi ya Saskatchewan ngei kha ḽa Canada vho ḓa na nḓila ya u bveledza manyoro u bva kha matombo a wanalaho Afrika. Manyoro a ḓo thusa vhalimi uri vha bveledze zwiḽiwa zwine zwa ḓo thusa u lwa na nḓala. Bammbiri ya tsedzuluso, Cyanide rock as an alternative for potassium source, Synchrotron-based investigation and element release kinetics, yo ganḓiswa kha dzhenala ya Minerals Engineering. Belron News i khou tikedza vhoramabindu vhaṱuku vha vhembe nga u vha fha tshikhala tsha u ḓirengisa. Kha vha ri kwame kha 060 848 2541. Vhaṅwe vha vhoramabindu vho no ḓirengisaho ndi vha tevhelaho. Ndi matsheloni nṋe nga dzina na tshifani ndi pfhi nṋe tshikule ro fhiwa eh, ndi wanala nga hanefha tshiṱaraṱa tsha ṱhoanḓou ngafha posoni ndi vha ndi khou diḽa nga zwo zwo nakisa vhafumakadzi zwo itiwa dzi ṋala zwo itiwa na dzi tsie ndi vha ndi khou vhidzelela nga hanefha phanḓa ha ngirila yone hafha na opposite na na packing ya boxer ndi na five years zwino nga 2026 ndi hafha fhethu ndi tshi khou shumela hone kha business yanga ri benefitha roṱhe kha customer na nṋe ngori nṋe ndi vha ndi khou provider service ine customer ya vha i khou ṱoḓa musi a tshi khou ṱoḓa u nakisiwa eh u ḓa fhano a ṱuwa a wa vhuḓi then kha nṋe ndi vha ndi khou benefita ngori eh zwine nda vha ndi khou wana ndi zwine nda vha ndi khou benefita zwone musi customer yo ḓa u ita service eh zwa zwino a thina vhuṱanzi uri ndi nga ṱoḓa vhugai mara ndi nga to ḓi wana ṱhamusi ndo ṱoḓa tshelede ine ya nga nthusa uri ṱhamusi ndi vule tshiṅwe tshifhaṱo kana branchi huṅwe fhethu uri ndi kone khamusi u thola muthu muthihi vhavhili vhane ri nga ḓivha na na na ri nga ḓivha ro decreasa yeneyo percentage kha unemployment tshelede ine nda nga i ṱoḓa a ri um eh, 5000
nga dzina ndi pfi ronewa mukwevho bindu ḽanga ndi ḽa u ṱanzwa mavhone a goloi heḽi bindu ndi mobile ri nga tshi ndi mobile ndi nga nṱhani ha uri hoṱhe hune vha ṱoḓa ri tshi ḓa u vha ṱanzwela mavhone ri hanefho fhedzi arali vha tshi vhona ungari ndi khwine hone u ḓa hune ra dzula hone kana hune ra wanala hone ri wanala phangami mall heḽi bindu ḽa u ṱanzwa mavhone zwa zwino ḓo ri khou dzhena kha ṅwaha wa vhuvhili ḽi hone ri tou vha masithasela vhazwa zwa u ṱanzwa mavhone kha heḽi bindu roṱhe ri a vhuyelwa nṋe na vhone ri a vhuyelwa ngauri nga vhone ndi ita uri ndi kone u vhea vhurotho ha vha na ṱafulani ngeno vhone na vha tshi vhuyelwa kha goloi yavho ngauri vha vha kona u vhona zwavhuḓi vhusiku ndi amba vhusiku kati ha vhaloi vha a kona u tshimbila vho vhofholowa ngauri mavhone avho a vha a tshi khou kona u vhona zwavhuḓi na zwine zwa vha kule kule vhukuma tshelede ine ya nga ṱoḓea ndi 20000 ndi yone ine ya nga ṱoḓea kha bindu heḽi so ḽi nga kona u thusa zwihulwane vhukuma uri u kone u renga zwishumiswa zwa hone zwa u ṱanzwa mavhone na zwiṅwe zwinzhi zwine zwa ṱoḓea ita uri mavhone a muthu a kone u vhuyelela kha vhuimo ha haho kha zwi a vha e zwone u thomani nomboro dzine vha nga ri kwama khadzo ndi hedzi 076 1611

Ee, muhashi bindu ḽa vhoriṋe ḽi shuma nga u khatha miri, mahatsi na u kiḽina mathannga o tshikafhalaho. Heḽi bindu ḽi na tshifhinga tshine tsha nga lingana ṅwaha muhashi, ndi kale ri khou ḓi tsa nṱha na fhasi nazwo na ḓoroboni hanefho Louis Trichardt ri ya ri tshi ita ḽi na ḽi na ṅwaha zwino muhasho wanga, muhasho wanga ri tshi ya kha u vhuyeliwa kana benefit, benefit ine ya vha hone hafho fhethu ri vha ri khou benefitha vhe vha vhatukana vhane vha ra vha wana ṱhaṅwe vho ḓi dzulela mugulani hanefha, ndi vhone vhathu vhane ra vha vhidza ra ri kha vha ḓe vha ite dzi zwiḽa zwine vha zwi vhidza uri dzi peace job hu na vhathu vhane ri to ḓivha zwori havha ndi vhathu vhane ri ya ya ri tshi vha vhidza ri tshi vha vhudza uri kha vha ḓi vha ite space job uri vha ḓi kona vho uri hanefho hune vha dzula hone vha ḓi kona vho vhuya vho hwala vho lofo muhasho wanga. Nga u angaredza hafha kha masheleni a u thusa bindu nṋe ro vha ri tshi nga humbela vho u thusiwa nga tshelede ine i nga swika kana ten thousand. ine ra ḓivha zwa uri ri nga renga mitshini miṅwe yo engedzedza uri ri kone uri iṅwe phisi i khou shuma hangei kana tshiṅwe tshigwada tshi khou shuma hangei tshiṅwe tshi vha tshi khou shuma hangei, arali u khou pfhi hu na mathannga ane a khou tea u ṱanzwiwa muhashi zwi songo imisa mushumo woṱhe ha pfhi hu na vhaṅwe vhane vho ya ngei, hu na vhaṅwe vhane havhaḽa vha tshi fhedza u shuma hangei vha khou tea u dovha vha vhuye ngeno. hai zwi ri nyaga uri ri khou shuma ngei havhaḽa vhanzhi vha vha khou shuma ngei vhane vha khou shuma mathangani vha vha khou shuma mathangani muhasho wanga, ndi vhona unga i nga kona u zwi katela uri ri wane equipment ntswa kana zwishumiswa zwiswa mitshini miswa na vhane vha nyaga uri vha hole nga ḓuvha ḽeḽo ro vha ri tshi nga ita uri vha holele ngauri ri a vha na khaedu muhasho wa nga u uri hu na vhane vha ḓa vha shuma mara vha tshi fhedza vha wana vha tshi vho ri ṱoḓa masheleni a uri ngauri ndo ḓa nda shuma ṋahasi tshelede i ḽa ya uri ya peace job i gai ende muhasho wa nga ri vha ri na khaedu ya uri ri vha ri kha ḓi tou thoma a ra ya ra ṱoḓana na tshelede kha hoyo we ra mu shumela muhasho wanga. Ndaa.